Aħna għandna tendenza illi id-densità narawha b'mod negattiv, fis-sens, aħna dejjem ngħidu oh, we're overpopulated, we're overcrowded, and clearly jekk għandek, you know, uh, overdevelopment, all right, qed tikkrea densità qawwija u mhux qed issolvi affarijiet oħra, mela densità qawwija b'dipendenza fuq il-karozzi, diżastru. li huwa d-diżastru, wieħed mid-diżastri ta' dal-pajjiż. Imma densità tikkrea għalhekk il-famuż economies of scale li inti biha you can sustain something. Mela, jekk ħat għamel ħaneqleb daqxej forsi s-suġġett fuq mobilità, jekk ħat għamel mass transit, jekk jien ħan investi, ħa, jena jt ħan simplifikaw, ħan investi f'karozza tal-linja. Jena, to get my money's worth, Jiena jaqbilli li jekk huwa fifty seater, fifty three seater ikun ħa voti minnu on a daily basis milli jkolli a handful, right? Għalhekk pereżempju f'ħafna subborgi, f'ħafna suburbs Amerikani pereżempju, right, li huwa l-epitomija tal-suburbanization, lanqas public transportation m'hemm għax m'hemmx in-numri, m'hemmx l-economies of scale, low density, jiġifieri, right? Apparti l-fatt li ovvjament min jagħżel li jgħix hemm u jagħżel li jkollu you know, il-karozza u l-lifestyle tal-karozza. Jiġifieri jekk ikollok densità, it gives you the, the potential li inti tajt isma' il-mobilità nista' norganizza b'mod strateġiku. Mhux qed nitkellem metro hawnhekk, ok, mm-hmm. il-metro assolutament xi ħaġa li qatt ma qbilt u qatt ma naqbel magħha. Ma Assolutament ma tagħmilx sens. Assolutament, we can get into it. Xerba per nixtieq li namlu eh, eh. episodju tal-kazin fuq metro. Għax, eh, smajt, smajt biex għamil zewġ naħat. Ili għad, somma, ġest għet nuhu nota mal-producer. So, le, le, mux problema, mux problema. Għalija, ġivir raġuni tal-metro hija sempliċi ta' fiż-żmien li tasal biex tagħmilha, ok, l-infrastruttura li tieħu medda ta' snin, il-parametri jinbidlu. X'inhu ċentru llum mhux se jkun ċentru ħames snin, għaxar snin oħra, potenzjalment. Speċjalment fil-volatilità li għandna llum. Anki pereżempju, jien naf pereżempju, l-istructure plan kien jidentifika employment zones. Illum dawk l-employment zones m'għadhomx relevanti as such, ok, I mean, eħe, il-belt għadek issib iktar uffiċċji amministrattivi, per eżempju, whatever, ġifieri ħajkun hemm element ta' ċertu employment zones illi għadhom b'saħħithom, imma llum ir-realtajiet anki bir-remote working, eċċetera, tfisser illi you know, the employment has, has changed. Ġifiri, illum edin f'żona tal-imrieħel, per eżempju, illi um, saret diversament. Kif il-fist landmine, sabi? Iva, iva, iva. Jek kan itkellmu fuq it-torriet, it's fine, we can go eh. down that route u koll. Eh. Eh, imma, you know, ġifiri, jina meta kont zaħir, l-studenti dejmek najdilom, meta kont l-età ta'kom u iżar, I mean, Ġieli għaddietlek minn moħħok meta kont żgħir, ħa mmorru l-Imrieħel ħa nieklu? Not really, no? I mean, għalija l-Imrieħel kien the industrial zone. Illum, I mean, illum, immur, whatever, għax nagħmel reklami, ma tmur, ġifieri, litteralment tagħmel ħarġa, right? U tmur tikol. Għax hemm din id-diversifikazzjoni. Ġifieri, u dawn huma realtajiet illi iċ-ċentri jinbidlu. U sakemm tasal biex tagħmel dak l-investiment u dik l-infrastruttura, il-parametri jkunu nbidlulek. L-Ingilterra hekk ġara, pereżempju tara Londra. Illum l-infrastruttura qiegħda tiġi aġġornata għall-East, right? Because today it's East London. That's where. That's where it's happening, sewwa, mela arġa' investi f'infrastruttura biex issa testendi għal. Qed jiġġedded, jiġifieri qed jiġġedded. Dik ir-realtà. Jiġifieri, jiġifieri hemm sistemi oħra li huma ħafna. Fattibbli. Għalija sistema ta' sistema ta' bus rapid transit, pereżempju, hija iktar fattibbli.
Didda kien għaw pjan li darba sar studju fuq għedda tal-bassi eh, trans. Eh, hemm ħsibiet li forsi tiġi implementata, ma again, ġifieri. Spiega l-bassi transit. Il-bassi rapid transit huwa fejn inti tipprova tiddedika, mela, timmaniġġa il-vetturi fit-triq. Mela, f'sitwazzjoni fejn inti għandek physical infrastructure limitat, għandek żewġ eh, għażliet. Uh, Jew twessa', tkompli twessa' li għamilna, li qed għamilna għal ħafna snin. Din l-idea illi qed niffaċilitaw it-traffiku, assolutament le, kulħadd qed jesperjenza ma ffaċilitajna xejn, we just shifted it. Jiġifieri aħna jekk kellna problema hawn, illum il-problema further down the road, imma ma solvejna xejn. And jiġifieri for the past ħa kważi kemm, minn let's say 1950s, all right, meta let's say the, the, the automobile ġiet affordable, umbnow motorways, etc. fl-Amerika u zbaljaw u talmu mill-izbalji u l-lum they're reversing it, ġviri, għana, għedin situazzjoni fejn komplu nżidu it-toroq, right? B'din l-idea illi speċi qed niffaċilitaw il-moviment tat-traffiku. Assolutament ma solvejna xejn. Anzi, inkoraġġajna iktar l-użu tal-vettura. Right? Mela inti hawn trid tgħid isma', jiena rrid inwaqqaf il-vetturi mit-triq in a way, right? Ġifieri rrid inwaqqafhom qabel. Ħalli jiena jkolli biżżejjed road space, biżżejjed erja tat-triq fejn jien nista' ngħid isma', issa nista' niddedika bus lane, a rapid bus. Tal-linja għaliex forsi hawn min għadu ma jużahiex. It's definitely not the cost, għax issejjaħ b'xejn. It's about the efficiency, right? Il-fatt li inti tgħid isma' jiena I can rely, reliability, you know, il-bus aha ġejja, Għaxar sekondi oħra, qed nara ġejja, ġejja, vera. Le, għax ovvjament qed teħel fl-istess traffiku tal-bqija tal-karozzi. Ġifieri, the only way you can make it appealing and efficient hija jekk tiddedika spazju għaliha. Imma naħseb illum naqblu illi actually the pedestrianisation of Valletta ma qatilhomx il-businesses, naħseb naqblu, right? Illi din l-idea illi jekk nagħmlu ċ-ċentri tagħna pedonali ħa jmutu l-businesses, I mean, suppost għandna biżżejjed, you know, case studies, anki lokali, li nafu li, you know, mhix se tiġri, taf x'qed joqtol iċ-ċentri, għadna kemm għamilna studju, all right, fuq in-Naxxar. 85 fil-mija tal-karozzi, tal-vetturi li jgħaddu miċ-ċentru tan-Naxxar mhumiex Għan-Naxxar. Huma just dak li ngħidulu t-through traffic, qed jgħaddu minn hemm biex imorru xi mkien ieħor. Għaliex għandi ngħaddihom miċ-ċentru? Ngħaddihom mill-periferiji. Eħe, does it mean illi ħa jkolli backlog? It shouldn't be my problem, frankament. I'm sorry. Imma You know, il-fatt illi jiena nagħżel li nsuq il-karozza, mela rrid nagħżel li nkun fit-traffiku, imma ma noqtolx iċ-ċentru. Jekk tkun inti il-Ministru, kif qiegħda, kif qiegħda bħalissa l-infrastruttura politika tal-pajjiż, jekk tkun inti l-Ministru li tieħu dik id-deċiżjoni u l-għada ħa jkun hemm nofs il-pajjiż imweħħel fil-periferiji tal-Gargur, tan-Naxxar u tal-Iklin, inti fir-reshuffle li jmiss tista' tinsieħ postok. Dik hija l-verità. Verità, ok.
Biex kif ħat ineleb? Kif ħan iħdu deċiżjonijiet? Biex jiena naqbel mal-għanijiet tiegħek li mhux qed nifhem huwa kif nistgħu naslu biex nilħquhom dawk l-għanijiet għax fil-kuntest demokratiku li jiena ġifieri nappoġġa mija fil-mija, ġviri jena big proponent of liberal democracy. Pero għanda dan il-shortcoming. Illi jenti tri, illi jenti għandek ħames snin u f'dawk il-ħames snin il-kostituenti jirdu jibqaw iħobbu lilek, iħobbu l-partit, jekk il-partit iħoss li jinti bximot teddida l-popolarita tijaw, ħajara kif ħajamel u ħajimminak u ħajqaxrek il-barra. U nafu illi ċertu deċiżjonijiet li ħa jweġġgħu short term huma f'dan il-kuntest ta' demokrazija li għadni kif spjegajtlek huma fatali. Ispex ta' darba kelli l-Matthew Bezzina hawnhekk eh, li huwa l-bnidem li ħoloq eh, li cabs, maħu. Eh, speċa li speċa għalli hu kien isma' nafu li għandna din il-problema ċentrali bħal mettajt inti li, li, li taffetwa ħafna mill-elementi ta', ta ħajjitna. Eh, għalih il-partiti għandhom ipoġġu bil-qeda jħorġu xi tip ta' kummissjoni bejnietom daw xi tip ta' u flimkien bejnietom biex ma jkunx hemm backlash politiku jieħdu the hard decision. Eh, ma nafx jekk hemmx il-maturità politika fiż-żewġ partiti tagħna biex jgħidu isma' ejja għalqas di ma nagħmluhiex. Ekku. Ħafna bliet hekk solvawha, ngħid id-dritt. Jiġifieri, pereżempju, l-Ingilterra kienet teżisti, naħseb għadha in some form or other, dak idu kien jissejjaħ the urban task force. Jiġifieri, task force ta' nies, okay, tekniċi, whatever, fuq aspetti urbani, imma li qed jaraw l-affarijiet flimkien bħala sinerġija. Ġifieri din l-idea tad-DMA li semmejt qabel hija li l-fatt li inti ma tistax tiddiżassoċja ħaġa mill-oħra. You know? Jekk ikollok id-densità, jekk ikollok il-taħlita ta' użi li inti they're within walking distance, mela laqqas biss għandek il-bżonn li taqbad il-karozza, all right? U għandek mobilità infrastruttura tajba, anki pedonali, right? Actually, il-mudell tal-iktar belt sostenibbli hija the compact city. Il-compact city hija dik the highly dense city fejn għandek dawn is-servizzi within, you know, a good reach, within a walkable reach. Li toqtolni f'dal-pajjiż hi li dejjem inwaħħlu f'żewġ affarijiet, il-mentalità u l-kultura. You know? Li dejjem, dejjem meta nibda diskussjoni fuq il-mobilità, imma l-mentalità tagħna hekk, jew għax għandna kultura hekk. U and we just nifqu hemm, we discard għax ngħidu, għax aħna hekk mhux se nbidlu, jew għandna bżonn żewġ ġenerazzjoni toħra, sorry, żewġ ġenerazzjoni toħra, s-sitwazzjoni tkun tant tkun għar, all right, illi eh, forsi hemmhekk għax imbagħad we really need to take a drastic decision, forsi ħajsir xi ħaġa, imma mhux il-punt. Illum jiena nemmen illi iktar mill-mentalità u mill-kultura hemm is-saħħa tal-infrastruttura. Jekk inti il-bniedem iddowqu l-infrastruttura tajba, il-bniedem ħa jifhem u ħa japprezza. U din nemminha għax kulħadd, kulħadd jagħmel dak l-iswitch meta jsiefer. Jekk inti tmur Vjenna, all right, inti ħa timxi jew ħa taqbad it-trasport pubbliku. Ċe, m'inti stess suq biex tmur from point A to point B. Iva għandek infrastruttura tajba, yes. Imma ġifieri żgur mhijiex għax għandi mentalità tal-karozza, għax kieku vera b'dil mentalità, kieku l-switch laqas biss nagħmlu, right? Mela jekk ittini l-infrastruttura, u għalhekk jiena nemmen illi Iridu jsiru dawk l-esperimenti. Jiġifieri ftit snin ilu konna ħdimna fuq dal-proġett li qed nippruvaw indaħħlu li jissejjaħ Slow Streets. Nippruvaw għandna kellna 43 localities mit-68 fejn daħħalna dawn l-istrateġiji biex l-ispiż jitnaqqsu, biex ikun hemm iktar. Imma kienet idea li inti tista' tittestja Tagħlaq triq biex it-tfal jilagħbu fit-triq, you know, li jgħidulha a play street. Tittestja jekk taħdem, tagħmilha, timmaġina, tagħmilha nhar ta' Ħadd pereżempju fejn m'għandekx ix-xjuż għax għandek il-ħwienet, whatever, all right? Jekk taħdem u hemm daqsxejn an appetite, you know, tgħid, ejja ħa nagħmilha, ħa nestendiha l-weekend, right? Eventwalment, jekk in-nies ħa jesperjenzawha u ħa jkunu jriduha, imbagħad nagħmilha b'mod permanenti, u mbagħad eħe, nagħlaq it-triq jew nagħmel restricted access, whatever. You know, minn flok zeba mal-art, actually nibni il-paviment. All right? Ġifiri, di l-idea li inti, speċi l-belt tiegħek hija ħajja u tista' tittestja da di l-idea ta' esperimentazzjoni, hemm terminu tekniku ġas biex ngħidha li hija tactical urbanism. Tactical urbanism hija dik fejn inti pereżempju you know tpoġġi affarijiet temporanji li jistgħu jinqalgħu biex inti tittestja u tiċċekkja Kif titlaqa' mill-popolazzjoni tal-madwar. Yeah.
You know? And that could be a way. Din il-cop-out. You need to bring people with you. Din il-cop-out ta' għax aħna hekk il-kultura u l-mentalità. Eh, u napplikaw għal kollox, eh? Napplikaw għal kollox. Jiġifieri meta nkunu rridu nitażnu fuq xi ħaġa li ma rridux insibu soluzzjoni pragmatika għaliha, ngħidu li għax aħna l-Maltin hekk ta' aħna dejjem hekk imma l-Maltin. U isu Vera, kulturalment forsi bħalissa ekki, eh, eh, kultura ekki, pero l-kultura mhijiex xi ħaġa monolitika, l-kultura mhijiex xi ħaġa li ma nbidlitx. Kieku l-kultura ma nbidlitx, kieku għadna bl-iskjavi, kieku għadna insawtu eh, l-omosessuali u nitfawhom il-ħabs, kieku n-nisa ma ċandhom vot, kieku aqsid belt ma nilbsu. Il-kultura tinbidel, speċa Jekk hemm ħaġa waħda li inti tista' tieħu mill-qari tal-istorja tal-history huwa li l-bniedem ibiddel fehmtu b'mod kollettiv, ġifieri rapidament ħafna, tul iż-żminijiet. U huwa din l-adaptation li qed tgħid inti li jrid ikun hemm nies li huma daqsxejn viżjonarji u nies li huma ta' azzjoni illi jaqbdu l-viżjoni jgħidu ejja nimplementaw aħna naraw kif tmur din biċċa tax-xogħol. U n-nies jaraw għall-bidla u kif qed tgħid int u l-Malti llum il-ġurnata għandha kollha nsifru. U inti jien qas tgħaddili kont eh, Krakow. Qas tgħaddili minn moħħi li nġib karozza. Issa li b'għin waħed ġib karozza għalfejn. Kollox jew bil-mixi, jew taqbad tal-linja, kollox qisu pjanat u jagħmel sens. Għax hemm iż-żona urbana. Is-saħħa tal-infrastruttura, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar dik hi, li inti trid tbiddel l-infrastruttura b'tali mod illi l-ewwel tiġi iktar tinkoraġġixi, iktar appealing li tuża, right? Eh, imma trid takkumpanja ma' miżuri oħrajn mm-hmm. ta' restrizzjoni, per eżempju. Mm-hmm. Ġifieri, jiena meta nipprova nagħmel daw il-punti u mill-ewwel ir-residenti jgħidu x'jiġifieri ma nistax jiġifieri kolli shopping irrid nimxi 20 minuta. Le, hold on. Actually, jiena resident laqas idejjaqni illi jidħol fiċ-ċentru. Mm-hmm. Jiena li qed niddejjaq illi ME m'għandux għalfejn jgħaddi miċ-ċentru għax qed jgħaddi purament biex imur xi mkien ieħor, u dak huwa d-deterrent lilu rrid intih, u mhux, u għalhekk jeżistu iċ-ċentro storiċi, l-Italja pereżempju, li għandek ir-restrizzjonijiet. Il-congestion charge, pereżempju, ta' Londra,